Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għall-għaxar episodju. Qabel xejn, xi tagħrif dwar id-disa' episodju. George Barbara kien widna tal-Ingliżi u dan kien l-iskop li kien jinsab fuq il-feluka Griega biex jgħarraf lill-Ammiral Nelson bil-bastiment Franċiż li kien ibaħħar f'dawk l-inħawi. Nelson, bla ma qagħad jaħsibha xejn, ħabat għal dan il-bastiment, u l-Franċiżi li kienu jinsabu fuqu żammhom priġunieri, filwaqt li l-Maltin, flimkien ma' Ċensu Barbara, ħadhom għal fuq il-feluka. Ġorġ Barbara baqa' fuq il-bastiment Ingliż għaliex l-Ammiral kellu xi jgħidlu, filwaqt li Ċensu u s-Sinjura Bettina, it-tnejn imsaħħrin fuq Bonaparti, tellieqa bejniethom Min se jilħaq l-ewwel minnhom jgħarraf lil Napuljun b'dak li kien qed iseħħ f'Malta. Jiġifieri li l-poplu Malti qed juri bla ħabi li issa kien imxebba għall-aħħar minn ħakma tal-Ordni u li l-Maltin qed juru ħerqa kbira għall-miġja tiegħu f'Malta. Is-Sur Pawl Parisio ma kien inxaqleb la lejn il-Franċiżi u lanqas lejn l-Ordni u għalhekk ra kif għamel u telaq lejn il-palazz l-ieħor fin-Naxxar. Fi spiżerija f'Ħal Qormi kienu jiltaqgħu ħafna rġiel sewwa u tal-galbu. U meta Sur Pawl Parisio mar jitħallat magħhom, dawn laqgħuh b'qalbhom miftuħa. F'laqgħa minnhom, daw iddeċidew li Mikiel Anton Vassalli ma setax jibqa' moħbi fil-Barombara ta' fuq il-Wied il-Kbir, imma imur jistaħba fil-palazz illi kellu s-Sur Pariġio fin-Naxxar. Mikiel Anton kellu ħafna għedewwa u xi ħadd minn dawk tal-laqgħa mar kixef fejn kien jinsab Mikiel Anton mal-Kavallieri, illi dawn minnufih marru għalih u reġa' spiċċa l-ħabs. Il-Konti Manduca kien jaf li ibnu kien taf' għajnejh fuq Margherita u dan deherlu li ibnu għandu jiżżewweġ lil xi bint nobbli. Għalhekk, waqqaf festa nhar San Ġorġ f'Ħal Qormi fejn stieden l-aħjar nies bil-ħsieb li ibnu jitħallat ma' xi xebba li tkun tixraqlu. Iżda malli sab ix-xoqqa f'Moxta, ibnu Ewġen dabbar rasu lejn id-dar ta' Margerita. Meta missieru mar għalih fid-dar tas-Sinjura Rosanna, omm Margerita, din ma ħaditx pjaċir bl-imġieba tal-Konti, U għalhekk ta tulsien kif kien jixraqlu, filwaqt li l-ibnu Ewġen wissietu biex joqgħod għall-kliem ta' missieru u li d-dar tagħha ma kellux għalfejn jersaq iżjed. Is-Sinjura Rożanna, illi kienet tqis lil Mikiel Anton bħala wieħed minn uliedha, ħasset wisq għal dik l-aħbar, filwaqt

Ġabruh il-kavallieri u reġgħu tefgħuh il-ħabs, binti, reġgħu tefgħuh il-ħabs. Reġgħu, reġgħu tefgħuh il-ħabs. Alla tal-ħniena, Alla tal-ħniena x'dell ikrah jinsab fuqu dan. Le, binti, mhux dell ikrah, le, le, le, mhux dell ikrah, imma mibegħda, mibegħda u għejra xi ħadd. Tt, Xi widn aħmar itgħarraf il-kavallieri fejn jinsab? F'wied il-kbir. Ah! Marru għalih f'wied il-kbir. Kemm hawn min jasal! Kemm hawn min għandu qalbu xierfa! Le, sinjura, le, le, mhux f'wied il-kbir. Mela fejn?
Mela fejn? Dan l-aħħar, dan l-aħħar kien mistabi f'palazz fin-Naxxar. F'palazz in-Naxxar? Iva, sħabu darilhom li jkun aħjar għalih li jmur jistaħba hemm. Dan, dan x'fettillhom? Dan x'fettillhom batuh hemm fuq? Ħaseb li se jkun aħjar u swielu għar. Xi ħadd, xi ħadd. Iva, xi ħadd kixfu! Għadna ma nafux sewwa x'ġara, sinjura. Ħadd, ħadd ma jneħħili minn rasi li kixfu xi ħadd. Ah! Ma niflaħx naqla' iżjed fuq wiċċi minti! X'fadallu jinqala' issa, għidli x'fadallu jinqala'!

Tagħmilx hekk! Ma nagħmilx hekk! Inti! Stabar ma! Stabar! Ma nagħmilx hekk! Dak kien qisu ibni għalija! Kien jiġi hawn ta' kuljum, ipoġġi ma' dik il-mejda bla ma jitniffes jgħid kelma waħda biss! Ejja, Min se jsabarni binti din id-darba mhux tajjeb ngħid li min. Hawn jien miegħek ma. Hawn jien ejja ejja nidħlu bil-mod. Kif reġan qabad Mikil Anton Vassalli? Ħadd, ħadd ma kien jaf sewwa. Hu kien bniedem kiebi u ma jħarrax ma' ħadd. Imma bniedem jibqa' f'siktu sakemm iħalluh in-nies. Is-Sur Ewġen Manduka kellu daqsxejn ta' għira għal Mikiel Anton għax kien jidhirlu aktar għal qalb Margherita. Ikolli ngħid li hemm xi ħaġa bejniethom. Ħares Ħares ftit lejn l-imġieba u l-ħarsa tagħhom meta għajnejhom jiltaqgħu. Tajjeb illi wieħed jara x'jagħmel u jbiegħed lil Mikelanton 'il bogħod kemm jista' jkun minn din id-dar. Anqas ma jersaq 'l hawn ikun aħjar għalija! B'għemilu u bl-imġieba kiebi għaliha u għad iseħħlu jsaħħarha 'l warajh lil Margherita. Il-Konti Manduca Mhux darba jew tnejn kien tlewwem ma' Vassalli għax dan ried jgħallem il-kotra bl-ilsien tagħha. Ħaġa illi Manduka, bħall-kbarat kollha li kellhom ir-riedni f'idejhom, ma setax iġerraħha. Dan daħħalha f'rasu li jgħallem il-kotra bl-ilsien tagħha. Ħh, jekk iseħħlu b'ilsien wieħed, il-kotura tal-Maltin tingħaqad u tissaħħaħ, jinfetaħ il-moħħ u r-riedni jinħataf minn taħt idejna darba għal dejjem. Imbagħad Imbagħad, ġaladarba ż-żiemel ikun ħarab, ikun tard wisq biex terġa' timmansah u tqiegħdu għar-rieda li kien fiha. La, la, la, la, la, la! Nara kif nagħmel biex neħles minnu! Il-Kanonku Caruana minn dejjem ma kellux ġibda lejn dak iż-żagħżugħ żebbuġi bħalu, imma wara l-ġrajja tar-romblu karti beda jissuspetta fih u xahar ma jaħmlux. Dan wassalni xewka, xewka, xewka li mhux biss tniggeż imma taqta' miż-żewġ naħat ukoll. Żebbuġi bħali u jaqbel illi noqgħod b'sebgħajnejn fuqu biex taxxaqa' dak ir-romblu karti kellu jiġi f'idejh ukoll u Minn ħarsa ta' għajnejh iżebtu 'l hawn u 'l hinn, ikolli ngħid, iva, iva, ikolli ngħid li ara dak li kien hemm imħażżeż fihom. Inħoss, iva, nħoss li m'għandix nafda aħżjed. Huwa kieku tani l-kelma li ma qromx, imma jiena ma nafdax, ma nafdax, il-kelma tiegħu ma tgħoddx, ma tgħoddx! Malli jsib ix-xoqqa f'mhux ta' jekxifni, Iva, jikxifni man-nies tal-ħaqq u Alla waħdu jaf x'isir minni u minn sħabi. Jeħtieġ, iva, jeħtieġ li jitwarrab min-nofs. Seta' kien wieħed minn dawn it-tlieta u seta' kien xi ħadd ieħor illi ma qar isefsef lin-nies tal-ħaqq fejn kienet il-moħba ta' Vassalli. Il-fatt hu illi lejla waħda, għal għarrieda, Qabda suldati u żbirri marru ntefgħu fuq il-palazz ta' Pariżio tan-Naxxar, daħlu bil-qawwa tagħhom kollha, sabu 'l Mikil Anton mgħedi fuq il-kotba, ġabruh bil-ħatfa u karkruh lejn il-ħabs ta' Sant'Anġlu bla ma tawh żmien jgħid kredu! Hawn ġew qiegħed, hawn ġew qiegħed, Kaptan! Ħabat tajjeb. Bilqiegħda

Għiduli, fuq ix jien mixli? Ix-xewwa xi l-poplu kontra l-ordni, isek ma tafx. Mhux tas-sew tilgħabha tal-iblah fejn trid? Mhux tas-sew!
Jien il-poplu kull ma rrid hu li nsaħħaħlu l-lsien, art, twelidu, dak kull ma rrid jien. Li ngħallmu jħobb u jgħożż l-lsien li bih jista' jiftiehem. U jimxi 'l quddiem! Ħabar tajjeb!
Ħabar tajjeb għax fil-ħabs se jkollok min jisimgħek iktar milli qed taħseb! Il-ġmiel!
Is-Sinjura Bettina u Ċensu Barbara waslu Ruma t-Tnejn għal rashom Imma hemm intabbħu kemm kienet ħaġa tqila illi jkomplu t-triq tagħhom għal Pariġi jew għall-Italja ta' fuq, għaliex il-komunikazzjonijiet bejn l-istat tal-Papa u l-Italja ta' fuq, illi kienet waqgħet taħt idejn Bonaparti, ma kinux miftuħin għal kulħadd. Iżda kullumkien bil-qaddisin, wieħed jista' jimxi u jmur fejn irid Bħalma fil-Belt Valletta kien hemm min hu mxaqleb lejn il-Franċiżi, hekk ukoll f'Ruma kien hemm dawk illi jżommu ma' Napuljun, l-aktar dik il-ħabta meta l-Papa kien priġunier tal-Franċiżi u huma ma damux ma ġebu mingħand il-Ġeneral Championnet Salva Condott illi bih Ċensu Barbara seta' bla tfixkil jissokta t-triq għal Pariġi. Is-Sinjura Bettina wkoll kellha min jaqlagħha f'Ruma. Tiegħuha, il-Monsinjur Fabrizio Sciberras, li wara laħaq Kardinal, kellu setgħa kbira fil-Kurja Rumana. Min jaf, min jaf dik l-intriganti x'qaltlu u x'paspritlu lil tiegħuha biex jgħinha tmur Milan jew Pariġi. Dak il-prelat kien jaf kemm is-Sinjura Bettina kellha ħabta toħodlu rasu bit-tberbix u s-saksik tagħha u jżomm kemm iżomm, fl-aħħar hu kien dejjem jispiċċa biex imejjel rasu għalli tgħidlu hi u jikkuntentaha. Għalhekk il-Monsinjur ra kif għamel u sab mezz biex jaqla' s-sensja lin-neputija tiegħu biex tissokta t-triq lejn il-belt ta' Milan. u bla telf ta' żmien hi ħadet post fid-diliġenza li kienet titlaq kull tlett ijiem minn Ruma għal Pariġi. Qabel ma bdew il-ferroviji, id-diliġenzi kienu jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Kienu karozzi kbar tal-għewda, magħluqin għall-kenn mix-xita u s-silġ, jimxu fuq erba' roti tqal biċ-ċirieki tal-ħadid. Kellhom post għal sitt passiġġieri ġewwa u tnejn oħra barra, wieħed maġenb il-kuċċier fuq is-saldatur ta' quddiem u l-ieħor maġenb il-portier fuq is-saldatur ta' wara. Iċ-ċrienen u l-bagalji kienu jintrabtu fuq is-saqaf, mgħottijin b'inċirata. Erba' żwiemel kienu jiġbdu d-diliġenza u jġerruha minn belt għall-oħra. Jgħaddu minn qalb ir-raba', jifirqu boskijiet, jitilgħu muntanni, jinżlu widien, sejrin, dejjem sejrin, il-kuċċier dlonk ifaqqal frosta u l-portier idoqq it-tromba kull meta jidħlu f'xi raħal jew jaslu f'xi belt. Il-molol ma kienu xejn rotob u l-passiġġieri kienu jieħdu teżżiża ma' kull ħodba jew ħofra illi jsibu r-rotti. minn belt għall-oħra, ġisimhom kien jitkisser u fwiedhom kien jissaffa, imma kienu jkunu mħannin miċ-ċaqliq tal-karozza u henjin għall-irdoss mix-xita, silġ, beraq u ragħad. Mhux il-maltemp biss kien ibeżża' l-passiġġieri għax xi drabi fid-deżert kienu jaħbtu għalihom il-briganti u l-ħallelin li jagħtuhom is-salt u jħalluhom bla ħabba meta wkoll ma jagħtuhomx xi taptipa li jibqgħu jiftakru fiha u barra dan, fil-qiegħraħ tax-xitwa, ġieli għamlu għalihom lill-pup ifferoċjati mill-ġuħ u l-bard. Meta jidħlu fl-ibliet u jaslu fil-lukandi tal-posta, il-kuċċier kien iżarma ż-żwiemel biex iserraħhom u flokhom jarma oħrajn mhux għajjiena, U sakemm isir dan, il-passiġġieri kienu jinżlu jmattru riġlejhom u jidħlu ġewwa għas-sħana tan-nar fejn kienu jsibu mħejjijin għalihom ikel tajjeb, sħun, ifuħ u nbid bnin u qawwi. Dawk id-diliġenzi biż-żwiemel iqawqbu u r-roti jqarmċu u l-molol iżaqżqu, bil-kuċċier imleflef f'barkan oħxon, f'idu waħda frosta twila u fl-oħra erba' riedni u l-purtier liebes il-livrija jdoqq it-tromba, kienu waħda mid-dehriet attraenti fit-toroq prinċipali taż-żmien imgħoddi, meta ma kienx hemm treni, karozzi tan-nar, u ajruplani. Huma kienu jivvjaġġaw bla telf ta' żmien minn pajjiż għal ieħor. Mhux biss kienu jġorru passiġġieri, iżda wkoll kienu jieħdu aħbarijiet u jxerrdu xnigħat minn belt għall-oħra. Is-Sinjura Bettina ħadet post fid-diliġenza għal Pariġi u kellha moħħha mistrieħ li sejra tasal f'dik il-belt qabel ċensu Barbara jekk dan id-deffusi qatt ma jirnexxilu jsib min jieħdu hemm ukoll. Dawk il-begoli kollha li għandek x'tgħabbi, Sinjura Bettina? Iva, dawk kollox.
Issa, ejja, ejja, Fransina, ejja, ħaffef, ejja, irkeb, ħalli npoġġuh ħdejn xulxin. Idħol int, ejja, idħol int. Ajma, għandna rwieħ, għandna rwieħ, ejja, ejja, ejja, ejja, poġġi hawn. Għaljen, Sinjura, għaljen. Poġġi. Ajma, wasalna. Eh, fadallek xtabbi, kuċċi! Ara, senjura, ma tantx fadallek! Ħeles mela, x'qed nistennew, ja ħasra! Iż-żmien huwa ta' siwi kbir għalina! Għal nerona żgħirin, senjura! Ajja, hej! Hej! Ajja! Sal-aħħar tlaqna!
Ma tafx kif, forsi naslu qabel ċensu, Barbara? Ma tafx kif? Le, naslu, sinjura, naslu qablu, tibżax! Naslu qablu! Jiena ngħidlek li mhux żgur sob minn iwaslu pareġej għandek tajt ix-xorti magħna, sinjura. Oqgħod kwieta, oqgħod kwieta Fransina. Inti lil ċensu Barbara għadek ma tafhux. Jiena lil ċensu Barbara ma nafdax. Ma nafdax. Jaf iħaddem rasu wisq fejn jaħbillu. u fuq kollox għandu wiċċu jaqilgħu u jekk jaħsel idaħħal xi ħaġa f'rasu ħadd ma jaqlaħielu taraħ iġibha żewġ kif irid hu! Issa ħallejk minn Barbara sinjura u aħseb biss fil-vjaġġ li għandna quddiemna. Iva, iva, sewwa qed tgħid Fransina, sewwa qed tgħid. Imma dak id-deffusi Barbara ma kienx biħsiebu jibqa' lura. Jekk is-Sinjura Bettina kienet qiegħda tħabrek kemm tiflaħ biex tikseb ir-rispett ta' Napuljun, ċensu Barbara kien bla sabar biex jersaq lejn dak il-ġeneral u jindafar fil-fortuna ta' dak il-bniedem ixxortjat. Ċensu Barbara, imħares mis-salvakondott. Ħasibha illi jkun aħjar għalih jekk l-ewwel biċċa tal-vjaġġ jagħmilha fuq dar iż-żiemel ħalli jasal aktar malajr. Għalhekk, issieħeb ma' xi erba' kurrieri u telaq magħhom għal Milan, dik il-belt kbira illi Napuljun kien għamilha l-belt kapitali tar-Repubblika Ċisalpina illi hu kien waqqa' wara li keċċa lill-Awstrijaċi mil-Lombardija. Minn Milan imbagħad Ċensu Barbara kellu ħsieb jaqbad id-diliġenza illi tmur Pariġi. Dawk il-kurrieri kienu jsuqu ż-żwiemel tagħhom u jġerruhom minn raħal għall-ieħor, minn belt għall-oħra. Meta l-bhejjem jgħajjew, ir-rikkieba kienu jibdluhom ma' oħrajn mserrħin u jissuktaw il-ġirja tagħhom bla tnikkir. B'dak is-sewqan qawwi, il-vjaġġatur fuq id-dar kien jaqbeż id-diliġenża u jasal qabel dawk li jmorru b'dik il-karozza. Imma, ħej, it-twegħir li jiltaqgħu miegħu dawk ta' fuq iż-żwiemel kien wisq akbar minn ta' dawk li jsiefru taħt is-saqaf tal-karozza. Ċensu Barbara u r-rikkieba sħabu ġerrew kemm ferħu u għaddew bil-qabża minn belt għall-oħra u fi tlett ijiem waslu fil-Lombardija u laħqu l-wileġġ kbar ta' Raba' wagħti mifqugħ bl-ilma. Dik il-wittja fejn jiżirgħu r-ross Tħaddan il-Milan min-naħa ta' isfel u meta wieħed jilħaqha jkun qod wasal f'dik il-belt ta' San Borromew. Barbara u sħabu għaddew mill-belt ta' Lodi. Mbagħad laħqu r-raħal ta' Viboldone u meta ħarġu minn dak ir-raħal sabu Dik il-witja wiesgħa beraħ, imsankta b'toroq sejrin lejn kull riħ, imma l-aqwa waħda kienet tgħawweġ u tieħu lejn Milan. Qisha denb! imwaħħal mal-warrani ta' dik il-belt. Mal-ewwel daqqa ta' għajn illi ta lejn it-triq it-twila, Ċensu Barbara inħasad u ġibed ir-riedni biex iwaqqaf iż-żiemel. L-oħrajn ukoll inqatgħu u żammew il-bhejjem tagħhom. Ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa donnhom biex jistaqsu wieħed lill-ieħor x'kienet tfisser id-dehra li lemħu fit-triq ta' Milan. F'nofs dik it-triq irja u twila, lemħu karozza wieqfa bis-swiemel imnaffrin. Il-kuċċier ixejjer idejh u l-portier niżel jiġri minn fuq l-istaffa ta' wara, filwaqt li żewġ passiġġieri, wieħed maġenb il-kuċċier u l-ieħor maġenb il-purtier, kellhom idejhom mgħollijin 'il fuq, qishom qegħdin jilqgħu xi ħaġa nieżla mis-sema. Madwar il-karozza, minsubin qagħqa', kien hemm daqs nofs tużżana rġiel, rakbin Iż-żwiemel. Mill-bogħod fejn kienu, Ċensu u sħabu ma setgħux jaraw sewwa min kienu dawk in-nies ta' taħthom, iżda malajr għarfu li r-rikkieba kellhom nofs wiċċhom minn għajnejhom 'l isfel, mgħotti b'ċarruta sewda, u f'idejhom kellhom l-armi u donnu biex iwettaq li f'idejh kellu l-armi, dak il-ħin wieħed mir-rikkieba spara l-pistola li kellu. Il-ħoss tal-pistola damdam fil-beraħ u fl-istess waqt ħasad lil Ċensu Barbara u sħabu, illi mal-ħoss ta' dak it-tir intebħu illi l-briganti kienu qegħdin jagħtu s-salt lil dik il-karozza mwaqqfa f'nofs ta' triq. Għal-lum se nieqaf hawn. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Galea, iddramatizzat